Cu zungzal kan umnak ding hmun a si lonak tehte a langhnak nikhua a si. Cucaah cun zei bantuk a si hmanh ah hika ah caan tawite kan caan hmannak chungah tlamtling tein caan hman khawh kan van i zuam hna lai. Kan hramthawknak ah Ngezi Pastor Rev. Dawt Kham nih kan program a kan uppiak lai. Cu khawh hnu ah ka hin chungkhar lei kap in siseh, chat in siseh, hi kan i sian lonak le a tuanbia chim khawh tawk, rel khawh tawk, chimnak phuannak hong si te lai. Cu hnu ah nu solo nungak zaizi hram sinin kan van ngai te lai cu a dih tikah cun innchungkhar lei ka pen aw mah hlan deuh te khan thawng ṭhachimnak caan tawi te Reverend Vainawng nih a van kan ngaih piak lai cu dih khaw tikah inn innchungkhar caah khan thlacamnak um te lai Reverend Ngun Hlei Thang nih caan a kan hman piak te lai Kan donghnak i thluachuah kan petu Rev. Ngun Vung si te lai. Chungkhar vialte hna nih nihin ni ah thihnak kan i lawmh ding a si khun ko tiah ka ruahmi cu hika pulpit cung i a thumi dihlak hi zoh hna u law keimah dah ti lo cu Reverend lawng te an si. Chungkhar leikap in kan van ṭha tuk ti khan kan pom hlawm piak ko u. kan Khrihfabu zong kan van ṭha tuk ti kha kan van bawm hlawm khawh mi ti zong kha chim ka van duh mi si keimah nih a dam lio te le a ṭhawn lio te i hla a kan sakpi lengmang mi a duh ngai mi hla te zathum le sawmthum kha kan van sak lai i

ummi kan pa kan pathian tuchun hi nangmah sermi ni khua si bawipa kan pathian kan dawtmi kan pa khopum non non pa vale a chuah tak caan a si i Amah le a pum ai ṭhenmi a si Bawipa Khrihfa tiang. Amen. Caan ṭha a kan petu Bawipa kan Pathian mithiang thangṭha si ko seh. Amen. I chungkhar le i bia chimnak caan a kan petu chairman cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Le i chungkhar le i kan ti tikah keimah ka van dir tikah khin Hihi ni cu pa tator nih a chim bantuk khan kanmah khua lawng te kan si i chim hman seh law aa ziah amah khi a dir timi zong nan um sual lai ti phang i keimah ko han tlawmpal te ka van chim lai. Kei hi an pu ka si. Nawn nawn nu a ṭa ka si. Mah caah cun atu caan ah hi kei hi innchungkhar le ai aw i chim ka van duh tami kha si. E kan chim hnga ding hi lunglawmhnak ṭhiamṭhiam cu kan pe ko lai. Lunglawmhnak ṭhiamṭhiam kan pe ko lai i a tawi ti cu ka thei lo. Ka vei zuam lai. Ai chungkhar cungah a fale nih ai chimmi paohpaoh kha cu chim hlah ni ti kha ka ruah ko. Sihmanhsehlaw chimchih a haumi um rua ti kha ka ruah i tlawmpal te cu ka va pe lai i a tu hi lunglawmnak chim hlan ah hin Nunrawn pa ko hi a fale nih an thei lomi te kha a ke nih tlawmpal te chim ta ka van duh le Nunrawn pa hi hika khua ummi Khrihfabu nih cun Khrihfabu bu khat zong kan si lo caah a theih thlu lomi zong nan khum in ko Thawngṭha bia chim pa ah tehte khanak ah a chim pengmi cu kei cu kaa theh hlanah hin kaa lung a fim hlanah hin kan ah a chim pengmi a si. Khakha hngami a si. Kei nih fiangte ka theihmi hna cu nunawl pate i chungkhar hi pa lawngte pali a si. Pa lawng ṭep an si, pali an si i a nau le an laklawh sali te ahhin an nu le an pa nih an thi ta hna i Nawn Nawn pa hi a nau le caah hringtu an pa bantuk a dirmi a si i Nawn Nawn pa hi ai u pacem dir hnuah a dirmi cu an si ve. Mata ah khan sianginn zarhkhat hraw hrawng ka va kai i ka nu le ka pa an thi ruangah sianginn kai loin ka um thai a ti. A chim tawnmi cu te hi aho nih dah ca a ka chimh te ka saza hi aho dah a si ti kha a chim awk ka thei lo te. Mithmuh lo thiang thlarau nih a ka chim caah yang ngai sihmanhsehlaw zapi a hung bal lomi hna cu a har ngaingai nan i har ngai la sihmanhsehlaw a tu hi dawtu pathian nih fanu fapa hna van pek hna i hi dir hnu tiang hi a phan nawn nawn pa te Unau pali chungah hin upa cem a si i a laipa hi amah chawngtu hi ralkap ah a ka liam ta ve. Cun an an hniangpa hi kanmah santlai lo ruangah a kutlawnnak ah kuli ṭuannak ah khua ka a um ti zong kan phei lo bu tein kan thlau thai. Kamah na kan thlau maw, amah na tlau maw, kan humhang hi kan i thei lo. Cun an lai pakhat pa te atu America na um ve mi pa kung kan timi hi a si. Ti kha chim ta ka van duh. Ini ni chim ka van duh ta. Rawl hrawmnak a um lai caah na zapi te i ka kha ka sawm hna. Ku padeu po po kha i a kan kir ko lai. A si kho deuhmi kha thlanmual ah va thlah ta a si lai ti teh kha chim ka va duh. Peri ka va duhmi cu ka fale hna nih an chim cia bantuk khan no ṭha lo a ṭha lo ka timi cu ramdanga umi anau mah ṭhie pa te i chungkhar pa kung te i chungkhar cun hi ka ah aw cuka cuka chungah u ve mi A fale hna singute unau ti chung kha i hngilh hna. Cun an nu siseh, hika a fale hna i mi hna siseh, thi cun inn kha cu ka thi ko lai i ka thi hlanah ṭha tein na ka zohkhenh a hau lai, a ti i Khrihfabu zawn i cohlang awkah lo an cohlang i thangṭhat awkah lo A tarlimi kan khua chung siseh, American ah siseh, kan hna caah khan thlacaam cu a fale hna nih an chim bantuk te khan ka hla ṭhan hna. Khakha a dubi cemah ka chim khumi si selaw, ka chim dubi cemi cu ka fale hna zawn i a ka chim khawh lomi khan chim ve ṭhan lai i ṭaw hrawmnak te kha philh lo dingah nawl en lo tein aa thimmi paohpaoh thang ei ti tu kha ka zuampi ko timi kha chimta ka va duhmi si lunglawmnak chimta ka ngei ka pu nih khan tam nawn pi cu van chim cang nain van dir ve lo kha ka siar em lo caah tlawmpal te ka van chim ve lai le Tuchun caan ah hin ka pa ruak cungah ka pa nih an kan kaltaknak ngaihchiatpinak caan ah hi vial minung kan khuahnih in siseh cun kan khuachungah kan khuahnih khuachungah ralzaam dirhmun a van i dor chungmi Thantlang lei Hakha lei khua dangdang nu le pa ule nau nan dihlak cungah lunglawmnak tampi kan nei. Atu lio lebang cu Laihu mi kan caah fangṭuan ling cing bak si nan rian kal tak in hi vialte biakinn khat in ka pa ka ttihternak ngaihchiatpinak nan van kan ratpi nan van kan topimi nan mui kan hmuhnak tikah hin kan alawm tuk hringhran chim cawk lo lunglawmhnak kan nei ti kha pakhatnak cam ah van chim ka duh rapa bik nih kan kal tak tikah hin kan ngaih hi a chia hringhran Asinain nihi vialte ka pa a daw i innchungkhar kan dawtu nammui kan in hmuh ṭhan hna tikah hin kan ngaihchiatnak hi a hul ko. Kei lebang cu ka ṭap hmanh a ṭap hmanh ka ṭap ngam lo. Zeiruang ti siahcun hi vialte atu bantuk caan le chipchep ah hi vialte ka pa dawtnak muihmai kan in hmuh hna tikah hin ṭap ngam ding hmanh khi na si lo ti ka ruah tikah kai lawm tuk hringhran i kan innchungkhar min zong ka na lawm i nan muihmai kan hmuh hna tikah lunglawmhnak kan khat cun a um bal lomi kan innchungkhar caah tuanbia thar cucu Khrihfabu pastor upate hruainak in atu bantuk tein ka pa ruak hna biaknak chung i pumhnak ser van tuah te le ruaksuan si tik ahhin a sunglawi tuk hringhran a sunglawi tuk a zei ti deuh in thlawmnak bia ka chim la timi hi Tipil hin zeitihmanh pe awk thei ka nei ti lo. Church pastor le hruaitu upa member vialte Khrihfabu vialte khuami dihlak atu bantuk nan kan tuahnak hi zeitik hmanh ah kan nan cham kho hna lai lo nan rianṭuannak nan khuakhannak tu ah Pathian tu nih lam in hruai hna selaw an umpi ko hna seh ti kha van chim ṭhan ka duh. Tunai ah khan ka pu nih ka pa a tuanbia te kha van chim cang ko nain Tlawmpal te van nolh ṭhan ka duh ve ko. Le ka pa le chuahpi unau hi atu i ka pu chimbang khan pali an si. Le farte pakhat an nei i a chuahka te ah ka pa nih a thi ti. Le anih hi cu aa chuahka te thi si caah khan aa unau pali ti deuh khan ka pa nih khan a ka chimh lengmang. Le Ka pa hi upacem si le a van changtu ahhin Pu Nua ta ti si le atu nai ka pu ni ta i ralram ah ralkap in a thimi si. Le cucu Pawlu pa tiah a fam in an auh. Le cu a van changtu ahcun Pu Hlei Kung si tu ka pu kung biak tin hnim pa kan timi American ummi hi Mah ka pakung Pu Hlei Kung hi a pathumnak a si. A palinak ah an hniang cem ahhin Pu Za Thawng ti si i atu i ka pu nih chim bantuk khan hi ka pa le ulau lakah an hniang cem hi khoika i a vaih le khoika i a umnak kan thei lo. Ka pa nih a ka chim ning ahcun Phakaman su i lungkhur caw ai hlawh lio ahhin hi nak na tlung ti lo la kan ruahmi cu khi ka lei i KIA hrawnghrang lei in an rak lak i lunglong si kho men ti kha ka chim tu tiang ah hin kan hlat peng nain umnak kan thei kho lo ti hi ka pa le unau lak an hniang cang ti hi a thih anun kan theih lomi a si cun u nih a van thihtak hna i nupi dang ka pu ka putar kha nupi dang an ṭhit piak ṭhan cu cun pakhat te fa pakhat an nei i A min ah Moting ti si le atu hi Congthia ah khin khua sa Congthia van luh bak i lamchak bo te i ummi hna khi an si le atu ah hin ka pa thawng thei ve tikah ngaihchia ngai ngai covid le kan ram khel sinak ruangah a hung ṭum kho lo i cu zong cu thlacam kan bawm ti kha van chim ka duhmi a si le ka pa nih hin fa paruk a kan neih i upa bik hi hika i ka nu pawng ṭhumi zanawn si min fak zanawn si i a van chang tu ahhin pi thla iang si tu pi singun a si i americana a chungkhar he hriam in khua an sa le nu pathum upalei an si i a van changmi pa pathum ahhin Pa upabik hi a palinak hi hikaan ka u holh thiam lomi hi a si. Cun a van changtu ah keimah ka si i a hniang cang hai kaan ka nau buthabik makhakha unau paruk ka pa nih kan neihmi kan si ti kha kan unau kong te kha hika hin khual dang le nong ram i kan unau kan nu le pa nan um pah caah khan van chim ṭhan ka duhmi a si. Le tunai ka thil cia bangin atu bantukin ngaihchiatnak kan ton tikah kan ngaih hi a chia hringhran tuchun ah kan innak a ching cang sinain van dal ṭhan ka duhmi cu innchungkhar ah pa bik nih thih tak tikah fale caah hmailei khuakhan tintuk lairelnak dingah zeitindah khua kar kan hlan lai zeitindah kan nun lai kan um lai ti hi hringtu pa le hruainak tangah khuasa deuh hika hin hringtu pa bik nih a van kan purh thok tak riangmang tikah hin lung hi a fak tak hmailei kan sining kan kal naik ding lam thluan zoh tikah hin zeitin cu kan kal la pa lo um loin ngakṭah dirhmun van um ding hi ka ruah tikah hin ka lung nih celh hrimhrim lo hi zong hi nan dih lak thlacam ka hung than ko ti kha van talh chih ka duhmi a si le mah chungah khan lunglawmhnak aa van kir ṭhan ta ning law macucu zeidah si kan ti si ahcun ka pa dam lio i an dawtnak te kha lunglawmhnak van langhter ṭhan ka duh tuchun ah pumhnak kha chim cang bantuk e hiti in biatak te i sizung panh hau in a paw fah hi zulai thla in ai ok i atu hi hitiang hi hong phan le khechung vialte ah khuami rammi innpa sakthlang Sang le zaw nih na kan dawt he tiah a ei ding changreu lakphak ti siseh phaisa tein siseh kan khua chungah a van i dor chungmi kan hawi le kan nu le ka pa simi Thantlang Hakha lei zongin theihhngal lo bupi nih heh tiah an van kan zoh pakhat khat an vun put cun thlan hna an campiak a sung tuk ka na lawm tuk hringhran cu lawng si lo pinlei khua kan khua khat simi tlangrawel lei zong nih khua aiawh bak in upa pahnih an van thlah i ka pa lakphak ti an van put an van zau an van veh cun innchungkhar pumpak hrimhrim zong in tampi an rai an van kan vehmi kan hmuh tikah ka pa hi dawt awk ai hlawh hrim lo ka pa hi a nun chungah zeikhim he dawt awk ai hlawhnak um ti hi ka van ruah ṭhan tikah hi tluk a kan dawtmi hi Pathian dawtnak Pathian dah ti lo cu um hme maw ti lawng hi kei ka hmuh khawhmi a si. Cucaah cun a nun lio i a kan dawtu vialte, a kan hramtu vialte zan ah he tiah a kan leng i tlaipi tiah kan hramtu khualaram innpa sakthlang sang le zawl nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan nei ko ti kha van chim ṭhan ka duh. Atunai ah ka pu nih chim cang nain van nolh ṭhan ve ko ning. Tuchun ah Khrihfabu nih ka pa philhlonak dawtnak tein rawhrawnnak an tuahmi hi khawh in i hrawmṭi dingin kan dihlak kan sawm hna. Zaangfah tein ahohmanh inn ah kan luatpiak hlah u. Zaangfah tein ahohmanh Pinlei i kan hawile simi hna zong kan lawitak hrim hlah u. Khan kan kal khawh kan in khika te ah khin khika khuami kan dihlak siseh ruah kan kan hummi kan dihlak rawlhrawm ṭinak kan nei ṭhan hna lai ti kha a donghnak tiah van chim ka duhmi si lunglawmhnak tampi ka nei.